अहाँके सर नेता मे कोन कोन एहन गुण होबाक चाही जकरा एकटा नेतृत्व जे हमरा अहाँ एकटा पोस्ट पर दै छी ओकरा पोस्ट पर अ, चयन करबै सबसँ पहिने तऽ सर नेतामे सबसँ पहिने नेता मेहनती होना चाही जनताके पक्षमे काम करैवला मात्रै नेता होइ छै अखन अहाँ सब जे देखबै नेतेके पक्षमे काम करैवला सब नेता छियै जनताके पक्षमे कोइ काम नहि कए रहल छै देखियौ अखन मरि रहल छै किसान सब हमरा सबके अवस्था एहन दुर्दशा देखै छियै हमहूँ सब एकटा किसानेके बेटा छी ताहि लए कऽ बहुत दुख होइए जे खेतमे बाली छै खाद नहि छै पानिके व्यवस्था नहि छै सिंचाइके व्यवस्था नहि छै बिजली नहि समयपर दए रहल छै सरकार तऽ बड़ा दुख लागैए जे ईमानदार नेताके कमीके वजहसँ ई समस्या सब आबि रहल छै जनमत पार्टी आइ दुई सालमे एते आगू जे गेलै ओ अहाँके सभटा मेहनत छियै आ जनताके पक्षमे काम करै छै ताहि लए कऽ जनमत पार्टी अहाँके विस्तार भेल जाइ छै चलो एकदम सही सर अखनी के टाइम में ना जते भी नेता या जते भी व्यक्ति नेतृत्व कर रहल छै जनता के अगाड़ी उभरे के लागी सोच रहल छै ओ हरेक व्यक्ति अपन पार्टी के हम बेस्ट छियै कियाकि कोनो ने कोनो स्लोगन कोनो ने कोनो बात कहिए टा दै छै आओर अहाँ जनमत पार्टीके भेलाके ना नातासँ जनमत पार्टीके बेस्ट कहि रहल छियै ओ जनता आओरके अहाँ की कहबै कि नहि हम दोसर पार्टीसँ अलग छियै ओ चीज केनाके प्रमाणित करबै सर एक बेर मौका जनता देतै तऽ हमरा सब प्रमाणित करै लए तऽ अखनो रोडे पर छी आ एक बेर मौका अहाँ देबै ने एक बेर जनमत पार्टीके तऽ जनमत पार्टी ओ पार्टी छियै अहाँके जे अहाँके दोहराए कऽ जनता लए जाए कऽ हाथ नहि जोड़य पड़तै जनता खुद जनमत पार्टी लए एतै

एकदम सही सर अखनी के टाइम में को जो कोई भी व्यक्ति छै सर तो हम अहाँ ई नहीं कह सके छी कि जनमत पार्टी में सब ईमानदारे व्यक्ति छै जी बिकॉज अखनी के टाइम में कोई भी पार्टी चला रहल छै डॉक्टर सी के राउत जी अ, एकटा पार्टी के अ, अध्यक्ष छियै लेकिन ओहिमे काम करे वाला व्यक्ति बहुते सारा एहनो व्यक्ति हेतै जे अपन किछु अप अपलिफ्ट होइके लागि आयल हेतै कोइ व्यक्ति किछु जनता आओरके लूटैके लागि आयल हेतै ओमे भी हँ, हमरा तरफसँ ई प्रश्न छल ओहनो भऽ सकै छै कि सर सबसँ पहिने तऽ ई बुझू जनमत पार्टीमे जे जते भी ऊपर केन्द्र लेवलके नेता छै ने एकदम फिल्टर छै एकदम सब ईमानदार छै हमरा सबके जब पार्टीमे लागल छियै तऽ ओहिना तऽ नहि लागबै देख लिए बात बुझै छियै सङ्गठनमे लागल छियै सब फिल्टर छै आ ओ सब अहाँके समयसँ पहिने टोटल कार्यकर्तोके फिल्टर कए लेतै अहाँके जे भी ओहिमे एक दुई पीस इधर उधर कार्यकर्ता हेतै ओ समयसँ पहिने अहाँके स्थान ओकर भेट जेतै ओकरा एहि पार्टीमे ओकरा ग्रहता नहि भेटतै जनताके पक्षमे काम नहि कए सकतै पार्टीके पक्षमे काम नहि कए सकतै पार्टीके इधर उधर करेतै तऽ ओहन काइडरके जनमत पार्टीमे बास नहि हेतै अखनी के टाइम में जी अखनी के टाइम में हम अहाँ से सोचि रहल छियै कि काल्हि के दिन में हम करबै पार्टी ओहि पार्टी में लेके यदि हँ काल्हिके दिनमे डॉक्टर सी के राउत जी ओ चीज करैके लागि समर्थन नहि करत अहाँ आओरके की लेबै नहि हमरा सबके सर पार्टीके विधान छै नीति छै हमरा सबके एहन पार्टीके विधान छै जे अहाँ कहै छियै ने एखन मेयर सब जे जीत जाइ छै ने वार्ड अध्यक्ष सब पाँच सालके लागि राजा भए जाइ छै जनमत पार्टीमे ओ नियम कानुन छै अहाँके जे जनमत पार्टीके एकटा वडा अध्यक्ष यदि जीत गेलै ऊ यदि छः महीना यदि जनता का पक्ष में छः महीना तक पार्टी ओकरा टाइम देते छः महीना तक यदि ऊ जनता का पक्ष में काम नहीं कह सकले तो वही ठा के जनमत पार्टी के वडा कमिटी वही वडा अध्यक्ष का फिरता बोला सके एहन किसिमको कानुन जनमत पार्टीमा छ अरू पार्टीमा नै छ सर हमर सर, बोलऽ प्रश्न अपने। ई छल जी कि यदि हम अहाँ जे लेवल से काम कर रहल छियै जी। किसान और के लागी अभी के जी। बहुते अपडेटेड किसान आंदोलन चल रहल जी, यऽ जी। और किसान और के लागी आंदोलन कर रहल छी ओ चीज कहि के जी। या कतौ ने कतौ इहो चीज भऽ सकै छै कि किसान और के लऽ कऽ अहाँ सब अगाड़ी बढ़े के लागी सोचि रहल हेबै कि सर किसानके लए कऽ आब हमसभ कहलहुँ तऽ खुद किसान छियै लगभग एट्टी परसेंट किसाने छै अहाँके मधेशमे

बिकॉज हर एक पार्टी तो वह प्लान बना के गया रहे ऊपर तक और जब सत्ता में जैसे तो चेंज भए जाए यदि कल के दिन में सीके राउत जी भी चेंज भए तो सब की नहीं हमरा सबके एकदम दबाब देवे आ चेंजो नहीं हेतु अहाँ ई बुझ लिअ डॉक्टर साहबके व्यक्तित्व अहाँ सब पढ़ू देखू डॉक्टर साहबके छवि देखू ओकर ईमानदारिता देखू मधेशमे किया आयल से देखू अपन मुद्दासँ ओ नहि भटकि सकैए ओकर कार्यकर्ता हम छी हम नहि भटक सकै छी तऽ अहाँ तऽ डॉक्टर साहबके गप नहि करू ओ तऽ बहुत दूर छै सर हमरा सब नहि भटका सकै छियै कोइ भी आदमी कोइ कहै छै तऽ हमरा सबके दस बीस पचास लाख टको दए कऽ कते नेता बजैत रहै छै एकरो कीन लेबै तऽ भ्रममे छै ओ सब के बुझलियै जनमत पार्टीके जे ओरिजिनल कैडर छै ओकरा अहाँ टाकासँ नहि कीन सकै छियै हमसभ किसान आन्दोलनमे लागल छी एखन एहिमे हमरा सबके जानो जा सकै छै हमरा सबके विश्व कतऽ छै कि हाइवे केन्द्रित आन्दोलन छै हाइवे जाम करऽ पड़तै हमरा सबके जानो जा सकै छै हमरा सबके जे एगारहटा किसानके जे मांग छै जनमत पार्टीके एकोटा मांग नहि छै सर टोटल किसानके छै जनमत पार्टी खाली सङ्ग दए रहल छै मदद कए रहल छै किसानके आ जनमत पार्टीके कैडर हाइवे पर उतरते गोली खाइ लए उतरते